o ddydd i ddydd a mi'n cysylltu lot gyda cyhoeddwyr sy'n cyhoeddi yn Saesneg ac yn Gymraeg um, a cael sgwrsio am bethau fel teitlau sy'n dod mas, pethau sy'n angen prawf darllen, pa grantiau maen nhw'n cael. Swyddog hyrwyddo darllen ydw i, felly dwi'n hyrwyddo darllen bob dydd e, ac yn trio annog pobl o bob oed i, i ddarllen er bleser, i fwynhau ddarllen. Uh, dwi'n arweinydd maes uh, yn y maes dylunio um, a be mae'r swydd yna'n golygu ydy um, helpu a um, gweisg i efo'i gwaith dylunio, y cynnig arweiniad, y cyngor iddyn nhw um, ar waith dylunio llyfrau, ond hefyd fydd yn, yna adran dylunio fewn y cyngor lle dyn ni'n dylunio um, cloriau llyfrau uh, a, a bob math o bethau eraill. Um, swydd o gwasanaethau cwsmer yw'r teitl y swydd a mae'n a mae'n dibynnu yn hollol beth sydd wedi dod mewn dros nos, sydd ddechrau bant yn y bore. Rhan fwy o'r amser mae'r rhebion mawr, yr um, dosbarthwyr mawr yn dod mewn dros nos, mae cymryd angen prosesu rhini peth cyntaf, a wedyn neu siŵr bod popeth yn gywir ar, um, achos ni'n gwerthu'r llyfrau ar ran y cyhoeddwyr i Amazon. Fi'n cael fy nghyflogi fel swyddog corfforaethol Wel, o ddydd i ddydd mae'r gwaith yn ymrywio. Um, Dwi'n gofalu am gwaith cyllid ac adnoddau dynol y cyngor. Um, delio gyda amwliadau staff, um, falle bydd angen prosesu anfonebau, um, gweinyddu cyflogau. Um, yeah, so mae yna amryw bethau i'r swydd. Y teitl y swydd ydy swyddog gwerthu um, ar gyfer siopau Gogledd Cymru ac yn fras mae hynny'n golygu uh, cefnogi siopau pa yng Ngogledd Cymru a Gogledd Sir Drefaldwyn, um, drwy gynnig gwybodaeth am lyfrau sydd i ddod, atgoffa llyfr, llyfrerthwyr o beth sydd ar gael a cefnogi nhw efo digwyddiadau.
Um, o'n i wastad eisiau um, gweithio gyda llyfrau. Ers o'n i'n plentyn bach, o'n i'n dwlu am darllen. Um, dwi wedi bod yn awdur, Dwi wedi gweddu llyfrau, dwi wedi dysgu mewn brifysgol yn, yn dysgu iaith. Yn, oedd hwn yn, yn just teimlo fel cam naturiol nesaf. Wel, dwi wrth fy modd efo dallen, e, dwi wrth fy modd efo gwaith y cyngor llyfrau, dwi wedi edmygu yr, yr cyngor llyfrau um, ers, ers blynyddoedd. Dwi wedi dysgu Cymraeg um, fel, fel oedolyn, felly oedd llyfrau a darganfod llyfrau yn y Gymraeg yn um, rhan hanfodol o fy nealltwriaeth i o'r iaith ac fy, fy nhaith i, i ddysgu'r iaith, felly um, roedd yn breuddwyd i gael cyfle i ymuno'r cyngor, achos fel dwi'n dweud, dwi wedi edmygu gwaith y cyngor am flynyddoedd. Cwestiwn da, dwi, dwi wedi dewis y swydd yma fel gyrfa, dwi'n teimlo fel person creadigol iawn, dwi'n mwynhau gweithio um, efo elfennau gweledol, dwi'n mwynhau gweithio um, efo lliwiau, dwi'n mwynhau gweithio efo um, print, Um, mae cyfleustra fe'n bwysig iawn achos mae fe gyda teulu ifanc, mae fe'n lleol, mae nhw'n lle mynd i'r ysgol leol a wynnau lle dod i fan hyn a mae fe'n um, a fe'n lot o hwyl. Wel, nes i cyfathrebu ar cyfryngau, es i mewn i'r maes um, marchnata um, a wedi gweithio'n ffordd lan i'r swydd ma mewn ffordd. Ie, yeah, o'n i'n ffansi her newydd, sialens newydd. Um, so ie, yeah, wedi ymgymryd ar gwaith adnoddau dynol a rili really ymwynhau. Wel, i ddeud y gwir, o'n i ar fi'n graddio o Brifysgol Aberystwyth a do'n i'n mynd hollol siŵr i ba gyfeiriad o'n i am fynd iddi wedyn. Um, a mi ddoth na gyfle i dri ymgeisio am y swydd yma a, a fi sydd wedi golwcus i chael i. Um, a pobl. Um, mae pobl yma yn y pobl mwyaf neis yn y byd a, a chefnogol a maen nhw'n ma nhw helpu ti. Maen nhw'n gweithio fel tîm, really. Mi fyswn i'n deud bod un o'r pethau gorau am yr gweithle yma ydy pa mor amrywiol ydy'r gwaith. Bob dydd mae yna rhywbeth wahanol. Um, da ni fel teulu, um, da ni gyd yn, yn uh, gweithio fo'n gilydd, cydweithio ar ambell i, i, i brosiect um, gwahanol. Felly, ia, mae'n lle braf iawn i weithio achos mae pawb yn angerddol am ddarllen, yn angerddol am annog eraill i, um, i fwynhau darllen a dod o hyd i, i, i lyfrau. Mae'n digon, mae'n Gymreigedd yma, mae pawb yn siarad Cymraeg a mae'n eitha cartrefol trwy hynny. A mae digon o hwyl achos does dim un doedd ddwrnod un beth. Oes, mae yna potensial, mae yna lot o rolau um, gwahanol yn y cymni, amrywiol iawn, um, a lot o potensial i

Yn y golygyddol, mae yna gyfleoedd i symud fyny drwy'r adrannau yn fanna hefyd. Um, os yn sicr, um, yeah, fi yn enghraifft dda, fi wedi bod mae ers blynydde. Dechreuais i fel swyddog cynllun ymestyn a rhoi grantiau i siopau llyfrau. Um, nath rôl yna datblygu um, i wneud fwy o waith marchnata. Um, a wedyn dwi wedi symud ymlaen i wneud yeah, gwaith cyllid a HR. A trio popeth.
Meddwl am beth ti'n lico wneud, meddwl am beth yw dy sgiliau di, ond cofia os ti ddim yn lico rhywbeth y tro canta ti'n trio fe, mae wastad bosib i, i dysgu rhywbeth a wedyn symud ymlaen a ffindo rhywbeth arall. Mae popeth yn fine tuning, really, yn helpu ti ffindo rhywbeth ble ti'n ffitio. Mi fyswn i'n deud i gymryd chydig bach o amser. Um, does dim bris, um, does dim bris mawr. Mae'n iawn i, i wneud ambell i swydd gwahanol, um, i, i drio camio ymlaen at be ti eisiau wneud. Bosib iawn fyswn ni'n cychwyn wrth edrych ar beth sydd uh, yn, yn llenwi'ch diwrnod. Be, be, be, os fysa chi'n cael diwrnod rhydd, be fysa chi'n ddewis i wneud? Ydy hwnna'n rhywbeth credigol? Ydy hwnna'n rhywbeth um, efo helpu pobl neu gwaith marchnata neu beth bynnag? Mae yna ma rhywbeth sydd yn cymryd eich diddordeb chi. Um, uh, fyswn ni a jyst edrych ar, ar, ar beth sy'n ddiddori chi?
Um, mae cymuned Gymraeg yma i fi, mae, mae, plentyn, mae plant bach dy fi. Um, Mae'n mae cael fle iddyn nhw cael gofod plant yn Gymraeg, i mynd i ysgolion yn Gymraeg. Um, Mae'r pobl yn y dre yn siarad Cymraeg. And mae'n mae neis i fi, fi wedi dysgu Cymraeg fel odolyn. So mae'n help fawr iawn i fi gael cymuned. Um, dwi jyst wrth modd efo'r ardal yma. Mae pawb mor gyfeillgar, mae'n lle uh, croesawgar iawn. Dwi wrth modd yn crwydro o gwmpas Aberystwyth, yr, y siopau, um, a ia, mae'n lle braf iawn i weithio. Um, dwi wrth modd achos dwi'n gweithio um, o adra ac yn fama yn Aberystwyth, felly dwi'n cael cymysgedd braf o, o ardaloedd gwahanol. Dwi'n byw fy llygys i'n ngeni a magu, a wedyn ni'n gallu magu yn plant yn yr un, yn yr un awyrgylch. A fi'n cael bod yn eitha pwysig i fi'n bersonol. A wedyn, um, rhaid siarad Cymraeg, A byw yn y gymuned wledig a bywyd hapus. Fy nyn ges i magu, fy nyn dwi nawr yn magu fy nheulu i. Um, yeah, mae Ceredigion just yn hollol hyfred.
Gymraeg yn y Cyngor Llyfr yn rili really bwysig. Ni'n gweithio gyda pobl sy'n siarad Cymraeg a pobl sy'n sy ddim o gwbl. A mae'n bwysig iddyn nhw cael cyfle i cysylltu a cael help trwy y gwaith ble maen nhw'n cyfforddus a ble maen nhw'n byw. Ydy, mae sgiliau iaith Cymraeg yn hanfodol um, y deud y gwir a un o'r rhesymau mwyaf o'n i eisiau gweithio yn, um, yn y rôl yma efo'r Cyngor Llyfrau Cymru achos fel dwi'n deud dwi wedi dysgu Cymraeg ac o'n i'n breuddwydio am, y, am yr syniad o, o weithio um, o fewn cymni sydd yn angerddol dros yr iaith, sydd yn trio annog pobl i ddefnyddio'r iaith felly Yym, ie, yn sicr. Mae, mae sgiliau iaith Cymraeg yn, yn hanfodol. Yn, mae'n hanfodol yn yn swydd i, bendant. Mae wedi bod yn, hynny yw, da ni'n gweithio efo llyfrau sydd yn y Gymraeg, wedi cael eu sgwennu yn y Gymraeg, felly mae hwnna'n rili really help wrth ddylunio um, deunydd yn y Gymraeg. Ond hefyd, mae yna gymaint o, o, o waith y cyngor sydd yn cael ei gynnal uh, drwy gyfrwng y Cymraeg. Mae, mae'n le Cymraeg i'w weithio yno fo, um, a, a ydy, mae'r Gymraeg yn hanfodol. Dwi'n meddwl eich bod mae pobl yn feddwl pan maen nhw'n yn meddwl amdano cyngor llyfrau o ran be mae'r cyngor yn ei wneud ydy bod o'n rhywbeth sydd heb yr, yr cyfoeth o opsiynau yma o'i blaenau nhw. Um, fel ni'n sôn, yr gwaith marchnata, gwaith dosbarthu, gwaith creadigol. Um, mae yna jyst gymaint o opsiynau fewn y cyngor a da ni'n gallu helpu a a rhoi cyngor i weisg Cymru ac i lyfrwerthwyr Cymru ac i lyfrgelloedd Cymru mewn amryw o ffyrdd. Dyw pobl ddim cweit yn sylweddoli beth yw gwaith y cyngor llyfrau achos mae gymaint o swyddi gwahanol i gama, mae, mae gymaint o amrywiaeth. Um, fel chi'n gallu gweld o fan hyn, um, mae'n ymrywio o dreifo forklift i gasglu llyfrau, pacio llyfrau, gwaith gwynyddol yn y swyddfa a wedyn um, yeah, mae yna swyddi wedyn sy'n fwy creadigol, um, gwaith golygu, gweithio yn yr adran farchnata, dosbarthu grantiau. Felly, ie, yeah, mae yna ma ddigon o amrywiaeth yma.